Yoo abusuafoɔ mema wakɔ aba de ba social media IGP show so ahan social media IGP meda letter bɛka kyerɛ sɛ nkrani sɛ ekome baako pɛ wate maseɛ da biara meka sɛ yɛdane ante asɛm foforɔ a na kyerɛ sɛ Yɛansɔre koraa ankɛyɛ. Yɛse biribi nni baabi nso a, kiɛ da a yɛnto prum. Daa ne da wɔ deɛ asie, daa ne da wɔ neɛ ɛɛba. Na ɛnnɛ nso so IGP, magye m'adwa yi deɛ, na kyerɛ sɛ neɛ ɛɛtwa gu wɔ social ne ne media no so a Ghanafoɔ ɛɛka, ɛna yɛn nso so medi ho kyea me a mede ɛɛto awuwafie mu. Na ɛnnɛ deɛ, daa nsɛm si. Na mesee Nana Amama Brown sɛ sɛ Awuraa Letitia, Ghana ha deɛ, yɛagye baabiara, mese sɛ yɛda, mese sɛdeɛ woda na adeɛ kye na wodi aduane foforɔ no, wɔn nso so see seesei adeɛ kye biara wɔde biribi foforɔ ɛbɛba ɔman yi mu. Na mmerɛ a naawɔtwe yi mu wɔku Onua Showtime no soɔ no, ɛdeɛn na ɛsii? Awuraa yi Letitia na na Mama Brown de biribi abɛbɔ mu a n'adu twam. Kyerɛ sɛ, wɔwura gate no ano ara na ɔfrɛɛ ne cameraman se sɛ, Mommra! ɛne ne producer sɛ ade bi aba me mu, asɛm bi aba m'adwenem, sɛ manka ankyerɛ Ghanafoɔ a mɛyare. Yɛsu yɛ nsuo taa pɔnkyerɛni a wɔgye woɔ. Eti sɛ sɛ Nana Ama Mahabena wɔse wɔagye woɔ. Eti wotumi hu sɛ asɛm no ahyɛ ne so akyɛ. Eti mmerɛ a wɔn asɔ kamera ɛsi ne so na obi bɔ prum gwanggwanggwanggwan. Ɛhɔ ara na ɔka kyerɛ no sɛ mepa wo kyɛw, m'ani abere, twɛn. Na menwia deɛ merewie no, mewie a wobɛtumi aba mu. Na deɛn na ɛreteetee yɛn nuabaa yi a ɛno nti nsuo ataa pɔnkyerɛni afei deɛ wɔregye wɔ IGP mempɛ sɛ mɛyɛ pɛsɛmenkominya. Mempɛ sɛ mɛ waste wo time. Eti mensɛe wo mmerɛ no. Yɛnkɔhwɛ adeɛ a asi awura Letitia Nana Mama Brown ɛreteetee no ɛrehunahuna no a ɛno nti wɔse wɔwɔ asɛm a wɔde ma Ghanafoɔ. Yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ n'asɛm no a wɔse wɔwɔ de ma Ghanafoɔ no. Yɛkɔ ne yɛkɔtie ba a IGP deɛ mewɔ no mede bɛtoa so. Ewiase, mɛ underestimate obiara. Deɛ nti a meka saa ne sɛ, ɛnɛ wobɛtumi ahu obi na situation no nyɛ anaasɛ ebi a ɔsɛɛve wo. Ɛkyena bi wobɛhu no na Nyankopɔn within a short time na Awurade adane ne story. Menim aberanteɛ bi a na ɔyɛ PA wɔ me set so mmerɛ bi atwam. Dako, ɔyɛ boy a ɔwɔ hɔ a yɛsomasoma no, obi ahia biribi a na wafrɛ no, machines no, cameras, light na ɔsusu ho. Na na me ne wɔn yɛ fine paa mekɔ location me ne young guys no yɛ fine na wɔn di nkɔmɔ free time bi ana metu wɔn fo na yɛ di nkɔmɔ na wɔn nso ka bi kyerɛ me na ɛkyɛ amen ɛma me nso me hu deɛ ɛkɔ na boy no kɔ bi me hɔ da kwan na ɔbɛka kyerɛ me sɛ nana mpakyɛw menya American lottery menya ayi mhm. nipa korɔ twɛn twɛn twɛn yɛ ba twɛn menya visa waa na mo sɛ wow. M'ani gye maa no. Ɛna me metena hɔ na bibisa yam sɛ ei kyerɛ sɛ yɛ koraa yɛkɔpɛ bi a yɛnya bɔ yɛnya ewiase kyerɛ sɛ ɛnwene sɛ woyɛ papa kyɛ obi ɛna me ne wo kasa nyankopɔn boae me ne boa no yɛ ama ne yɛn nyinaa di nkɔmmɔ didi ɛkyɛ pɛ ticket ɛkyɛ akwan ne ade ama nyame de no kɔduru amerika ɔwɔ nkayɛ nti mekae wo sɛ me underestimate obiara nɛ nyɛ nipa nyinaa na ɛwɔ nkae deɛ nti a meka sɛ ɔwɔ nkae sɛ Mehuu me ba Maxine, ɔne Bernard kɔn mu su atwa. Wɔforo kaa, tu kaa drive from America to Canada bɛfraa me, na ɔkae mmoa kakra a me nso mede boaa no. Na deɛ meka amena bɛsi so sɛ mɛyɛ underestimate obi. Wɔn mu obi tɔn adeɛ wɔ kwan ho nnɛ, ɛkyinɛ bi wobɛhu no na n'abrabɔ asesa. Wo ne obi yɛ adwuma a, treat no yie. Wo ne obi nam a, yɛ no yie. Woyɛ panyin o, woyɛ akwadaa o. Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ nnipa hyɛ bere nti mɛn underestimate obiara wate ɛne nnipa nyinaa ntena asomdwe ɛda sɛ let's go I'm going I'm going Ɔdɔfoɔ video no ɛna wakɔhwɛ aba no wow wow broni bɛka sɛ congratulations Awuraa Letitia Nana Amama Brown wayɛ ade. Da biara meka sɛ IGP me mepɛ w'asɛm a ɛno kyerɛ sɛ sɛbi wo gyimi a ma menka, wo yɛ papa a mɛka, wo yɛ bɔne nso so a mɛka. Bade a Nana Amama Brown asɛm a ɔde bɛto dwa yi deɛ Nana Amama Brown wayɛ ade. Meboa aba so Nana Omar Brown, Wow Nana, sɛɛ na wo nua baa. Ɛnyɛ wo to nko ara na wotumi yɛ, ɛnyɛ srem kwen nko ara, so ahu, ɛna ɛnyɛ makeups nko ara, na mmom ɛna asɛm no a waka no deɛ, waka nyansasɛm, waka asɛm a ɛmu dɔ, waka asɛm a ɛmu pi, wayɛ ade, wayɛ ade paa. Na meka Nana Omar Brown nsɛm yi a waka yi, na mede ba yɛfidua mu, yɛadwuma mu, yɛ biribiara mu. Obi ne obi na ɛyɛ adwuma. Because of sɛ woafo obi sɛ wo ne ne yɛ adwuma no, wowu wɔ sika kyɛn nipa no. Nti wofa no nyɛ hwee, wode no ayɛ wo bɔɔbɔe. Wɔka asɛm koraa asɛm a ebi a wɔreka no, nka yɛ nyansasɛm a ebetumi aboa wo. But ɛnam sɛ wohu ho sɛ wowɔ soro kyɛn no nti no, womfa. Deɛ ɛsɛ yɛka kyerɛ wo nso no woantie a wokɔto ante ade. especially especially mefa saa akwanya wei so nkurɔfoɔ a wɔn ne nkurɔfoɔ ma nom ɛte wokɔ obi fie na wohwɛ sɛ deɛ wɔreyɛ ne house help ne housemaid no a na yɛ sɛ ase fam but yɛn nyinaa yɛ nipa baako ɛyɛ biribi na aba ɔsɛnkafoɔ se there is time for everything biribiara ɛwɔ ne mmerɛ Ɛnnɛ wowo mmerɛ aba, mmerɛ nso yɛnni ne nka so. Ɛnnɛ ebia nipa no a wohu ne sɛ ɔyɛ ɔbɔɔbɔe a womfa no nyɛ hwee no, ebia the time will come no a saa nipa no na ɔbɛyɛ president, saa nipa no na ɔbɛyɛ w'agyenkwa. Nti nobody knows tomorrow. Nti wohyia wɔ bi a sɛ nipa no ɔwɔ sika, sɛ wɔnni sika, wɔbu a wɔsɛ wode ma no no, Ɛwɔ sɛ wode ma no. Na yɛwɔ obi wɔ hɔnom nso so a, ɔno deɛ ɔnni sika. Ɔno nso sɛ ɔnsɛ mmu adeɛ. Too trouble one God. Saa nkurɔfoɔ deɛ, ɛyɛ a na mo ho yɛ abufu kyɛn obiara. Wo a ahia wo, wonni bi, na wonsɛ mmu adeɛ. Kɔsi nkɔsi, kɔda nkɔda. So, enti yɛn nyinaa yɛnsua biribi mfiri nnipa mu.

Yɛyɛ saa a, ɛmmoa mma adwuma no nkɔ n'anim. Ɛnnɛ wowɔ soro, obi wɔ fam. Adeɛ bɛkye, saa nipa no bɛtumi akɔ soro ama woaba fam. Yɛse akwadaa, panin na obi nyɛɛ bi da, na akwadaa deɛ, obiara yɛ bi da. Awuraa Maa Brown asɛm, Nana Ama Maa Brown asɛm no a wɔkaeɛ no, Ebia woantumi anhwɛ video no, baa ne nsɛm a ɔkaeɛ nyinaa, ne tenten ne ne tiawa nyinaa ne sɛ, ɛberɛ a na wɔn wɔ set so a wɔn mu twa no, na boy no, na ɔyɛ dwɔnki boy, na ɔyɛ dwɔn a wɔn somasoma no, wɔn nyɛ obia ɛwɔ set no so o. Na mmom no, wɔn nkwadaa nsɔre a na baamua no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ, wɔ wini American lotteries ɛna it's like mabrɛ ase wow yɛn a yɛyɛ big stars koraa no yɛnya yɛpa amene ka kɔ yɛn nso yɛnya visa na wo a wonyɛ wɔ bia na kyerɛ sɛ wei kyerɛ sɛ nyankopɔn bɛhyira wo a wɔnhwɛ wo ho ɛna wɔde ahyira wo ne nyinaa nkɔma no nana ama nso saa kyerɛ mu kɔsii sɛ mmerɛ a baamu a no nyaa rotoros no a wɔkɔ amene ka no mpo no wɔsan boa no wɔ ne plane ticket mu ɛma bɛrima no kɔduru aburokyerɛ hɔ na ɔkɔduruu aburokyerɛ na ɔno nso ɛkɔɔ yie maa noɔ no. Mmerɛ nananom maa Brown nso so kɔwoo ne ba Mazi wɔ Canada no, barima no, abaamuwa no a wɔboaa no ne ne nkorɔfoɔ twaa plane ticket firi US kɔɔ Canada ma ɛ support biara ɛwɔ sɛ wɔn de support Nana Mama Brown no, wɔn nso wɔde support no ma as I was talking to you now, according to Nana Mama Brown no, boy ne da so boa na wɔne boy no di nsawɔsoɔ. Wei kyerɛ sɛ wiase mu no, biribiara tumi si. Na megyina saa akwanya wei sɛ so de ahwɛ wo a wo de ama wo a wohwɛ me, wo a wotie me. Ɛsɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a wɔn nso so asɛ nkurɔfoɔ chance. Obi wɔ hɔ a woyɛ ne papa a, bɔ ɔno deɛ papa na wayɛ no ɔmmɛka o, na mmom ɔbɛsan asɛe wo, ɔde bɔne bɛsɛe wo. Enti ɛma saa nipa no yaw ne ɔtan abɛhyɛ ne mu. To ohu sɛ obi hia mmoa koraa no a, wɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ. Mefa saa akwannya wei sɛ so de atu obiara fo sɛ mo a yɛyɛ mo papa a na mode bɔne retua nkurɔfoɔ bɔne papayɛ so ka no, monhwɛ yie na yɛn nyinaa yɛnsua biribi mfiri saa awem. Obi yɛ wo adeɛ, obi yɛ wo papa a, Kae da bi, kae da bi, woanyin ayɛ a mensɛe saa nipa no din, na nkɔsɛe wobi relationship, wobi yɛ wo papa a, kae da bi, kae da bi, mesrɛ wo, yɛn nyinaa yɛmfa nyɛ asuadeɛ, because ɛno wobi deɛ abɔ, wɔkyena nso na obi nso deɛ nam kwa so, wo deɛ nsɛe nipa no din. Ma wantumi anna n'ase. Ebia wo deɛ wonti wonni nkaeɛ sɛ bɔɔ yi sɛdeɛ wakae na na ama ɛna ebia wonni sika ɛna ebia waboa nipa no na mmom mensɛe nipa no din. Eti sɛdeɛ mmienu gu so a meka no, wei ne afutuo a ɛnɛ IGP mede ɛrema woɔ. Yɛn nyinaa yɛmmoaboa yɛn ho yɛn ho na papayɔ ɛnyɛ easy, papayɔ yɛ den. Papayɛ, ɛyɛ den paa. Na obiara nso a yɛyɛ nkurɔfoɔ adwuma, woyi obi deɛ yi a, Bible sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho, wɔnka sɛ dɔ wo yɔnko tan wo ho. Gye obi deɛ yie na ɔkyena wo nso wo deɛ ayɛ yie. Enti wei na ha mmerɛ no IGP mmerɛ no ma me kwan sɛ memfa wo nsi. Da biara meka sɛ nea ɔretwa sa ɔnim sɛ n'akyi akyea. Enti wo nso screen ase no numbers no a ɛgu hɔ no wobɛtumi afa na wafrɛ na wode w'adwenkyerɛ aba. Ɛnɛ IGP mede wo asia, Mackraw.